Mäin Numm ass Hanna Eser, ech sinn Moderatorin vun der heuteger Episod. Dës Episod huet en Thema an engem klenge Video deen presentéiert gouf vun eisem Team. Komm mir kucke mol ran.

Thema haut ass KI an der Schoul an dofir hu mer haut eng Expertin mat dobäi. Moie Madame Reuter. Chelsea, kéint Dir eis villäicht bëssen erklären, wat Är Aufgabe sinn, wat Är Qualifikatioune sinn an wat Är zukünfteg Pläng sinn? Jo, ganz gären. Also ech sinn d'Chelsea Reuter, ech schaffe beim Script an ech sinn als Mediepädagogin beim Script agestallt ginn an ech sinn am Moment do zoustänneg fir de ganze Volet, wat ëm de KI-Kompass geet. Dat heescht, KI-Kompass ass déi Strategie, déi elo viru Kuerzem lancéiert gouf, fir ebe KI méi no an d'Schoul ze bréngen. An do sinn ech ebe mat menger Ekipp mat dobäi, fir dat ze entwéckelen an och weiderzeféieren. Ok, villmools Merci fir d'Erklärung. A wéi enger Form géif KI dann an de Schoulen agefouert ginn?
Ass et da sou, datt am Moment KI jo och schonn an de Schoulen ass, ouni datt de KI-Kompass se agefouert huet? Dat huet jo och e bëssen domadder ze dinn, datt 2022 mam ChatGPT dat komm ass a jidderee KI notzt, eben op seng Aart a Weis. Dat ka souwuel d'Direktioun sinn, wéi och d'Léierpersonal, wéi och d'Schüler, si notzen dat alles. An et gëtt, gouf awer bis elo net esou richteg eng eng Strategie, eng gemeinsam Orientéierung oder eng Idee, wéi mer do wëlle virgoen. An elo soll eebe mat deem KI-Kompass, dee kommen, solle verschidden Aart a Weise kommen, fir dass mer och gemeinsam mat dem KI zesummen eng Léisung fannen an och kucken, wéi kënnen mer dat notzen. Well et geet jo och net nëmmen ëm d'Notzung, Mee och fir KI kënnen ze notzen, muss ech och Kompetenzen hunn. Dat heescht, mir gesinn am Moment zum Beispill gëtt immens vill KI genotzt, mee vläit och net iwwerall verstinn ech KI, wat ass hannert der KI a wéi gëtt et dat gemaach. Dat heescht, do ass eben d'Idee fir et elo an de Schoulen anzeféieren an eben do esou véier, soen ech emol, 4 Kompetenzen am Beräich KI, also Kënschtlech Intelligenz an Daten, mat opzebauen, well wann ee vu KI schwätzt, muss een ëmmer wëssen, KI baséiert sech op Daten. Dat heescht, déi zwee schwéngen ëmmer e bësse mateneen. An dat sinn da sou 4 Dimensiounen, wou et och e bëssen drëms geet, zum Beispill Kritesch a kreativ Co-Kreatioun, dat heescht, wéi kann ech KI notze fir och kreativ ze sinn, fir och dat kritesch ze hannerfroen, wat gemaach gëtt. Wéi kann ech et awer och notze fir, also eng kompetent Notzung, fir datt ech iwwerhaapt mol verstinn a fir dat och ze kënnen, also e bëssen den technologesche Verständnis. Dat heescht, ech muss net wëssen, wéi funktionéiert esou en Zentrum, wou all déi Donnéeë sinn, mee et ass awer wichteg ze verstoen, Op wéi enger Basis? Also e ganz klengt Verständnis. An da muss mer eben natierlech och wëssen, wat huet dat fir ethesch oder och gesellschaftlech Repercussiounen, wann ech esou eng KI benotzen. A fir dat elo an d'Schoulen anzeféieren, well dat ass jo elo alles mega vill an dat héiert sech och zimlech komplizéiert un, muss jo och bedenken, gëtt jo, d'Schoul ass am Fondamental an am Secondaire. An do ass et esou, dass elo d'Iwwerleeung ass, dat an zwou an véier verschidde Phase, soen ech emol, anzedeelen, dat heescht de fondamental gëtt eng Kéier an zwee agedeelt an de secondaire gëtt eng Kéier an zwee agedeelt. An dat heescht, mir fänke lues un, well fir dass ech och eng KI kompetent notze kann, muss ech jo emol vläit verstoen, wat ass eng KI. An do gëtt e bëssen dovu geschwat, eng Kéier esou ze léieren, ech léieren eng Kéier mat KI, ech léieren awer och iwwert KI an ech léieren awer och ouni KI. Dat heescht, dass mer déi dräi Voleten am Fong an der Schoul matbréngen an och aktiv driwwer nodenken, wéini mer wat wou wëlle benotzen. Dat ass natierlech elo net ëmmer einfach, mee d'Idee ass awer virun allem, dass mer dat zesumme maachen, dass mer souwuel d'Léierpersonale wéi d'Direktioune wéi d'Schüler a Schülerinnen, wéi och d'Eltere mat un ee Boot bréngen an all u Bord sinn, fir och zesummen an déi richteg Richtung ze goen. Well soss mécht herno jiddereen op senger klenger Insel eppes an da komme mer awer och iergendwéi net weider. Dat heescht, dat Wichtegst ass emol, dass mer gemeinsam un engem Strang. Zéien, fir eben dat an der Schoul och richteg anzeféieren. Genau. Dat heescht wierklech einfach Schüler an der Schoul informéieren, déi verschidde véier Zyklusse, wéi Der grad gesot hutt, opzedeelen an dann, bezéiungsweis verschidde Saachen de verschidden Zyklusse bäizebréngen, fir dass Schüler och besser domadder ëmgoe kënnen. Genau, also des, also am, Wéi sinn dat elo? Am Enseignement fondamental gëtt et am Moment schonn de Computational Thinking an do gouf och elo lescht Woch en neie Plan, Plan d'études virgestallt, wou och déi KI-Donnéeën an déi Wëssen net nëmmen an engem Fach solle virgestallt ginn, mee wierklech an all Fach, e bëssen transversal, dass et net nëmmen sot, ah mir maachen elo eng Stonn KI, mee mir maachen alles an dann ass KI esou en Deel dovun. An am Secondaire ass et jo esou, do gëtt et jo och Digital Sciences, do ass am Moment e klengen Deel eeben dovun KI. Mee et ass eebe esou, datt et nach net richteg integréiert gëtt. Dat heescht, d'Idee ass awer och, datt et net nëmmen ee Fach gëtt wéi Digital Sciences oder Computational Thinking, wou dat soll sinn, mee et soll jo och transversal sinn. Et ass jo och wéi Mediekompetenz. Mir si jo net nëmme Medien am Beräich, an engem Beräich, mee mir sinn, mer brauchen dat iwwerall. Ech brauch dat, fir ze verstoen, wéi ech vläicht mäin, meng Mathesaufgab aneschters léise kann. Ech brauch et awer och vläicht, fir ze kucken, grammäersméisseg, oder wéi kréien ech Ideeën. Dat heescht, d'Idee ass et, wierklech esou dat net nëmmen an engem Fach ze maachen, mee esou transversal an dann ebe sou am Ufank ouni KI ze léieren an da lues a lues opbauen an da vläit ze kucke mat der KI, wéi kann d'KI mech stäerken, wéi kann ech doraus méi clever ginn, wéi kann ech doraus méi kreativ ginn, wéi kann d'KI mär hëllefen an net ëmgedréint, wéi kann ech der KI hëllefen, mee datt de Mënsch eben einfach am Virdergrond bleift. An do muss mer eben an all Zyklus, an all verschidden Element, an all Stuf, an all Schoul, an all Fach, iwwerall e bëssen dru schaffen, fir do virun ze kommen. Ok, perfekt, villmools Merci. Komme mir zu eisem nächste Punkt, an dofir huet eist Team ee klenge Video preparéiert.
Moie meng léif Schüler! Moie Madame Feyder! Sou, da leet der alles op d'Säit, ausser är Bic, e Pabeier an ären Handy, well haut däerft der Prüfung schreiwe mat Hëllef vun kënschtlecher Intelligenz. Kate, so, du brauchst nach awer laang. Ech ginn der nach eng Véirelstonn an da muss du awer wierklech ofginn.

Also allgemeng hu mer e bësse Bedenken, wat KI mat all de Schüler a Schülerinne maache kann, well mer e bëssen d'Gefor gesinn, dass dass de Mënsch oder och villäicht d'Schüler a Schülerinne ganz vill Wëssen oder och ganz vill Denken un d'KI auslageren. Dat heescht, dass mer gesinn, dass den dass ee vläicht einfach keng Loscht huet oder se dat net wëll an da seet een, okay, KI ka mer vläicht hëllefen. Dat féiert awer dann dozou, dass de Mënsch net selwer kritesch denkt oder och net selwer kreativ gëtt an och net selwer an déi Richtung dat mécht, mee et eben auslagert un eng KI. Dat heescht, allgemeng gesi mer do scho mol Bedenken, mee effektiv ass et esou, wéi ech och viru menge kuerz ugedeit hunn, mir gesinn, et ass immens vill Notzen do an d'Kompetenz ass vläicht do. Dat heescht, soe mer, okay, déi Schüler a Schülerinnen, déi immens kompetent dora sinn an déi immens sech an dat Thema begeeschteren, déi notze vläicht KI einfach vill méi

Well op der anerer Säit gesi mer jo awer och, dass KI eng Méiglechkeet huet, vill méi eng Individualiséierung vum Léieren ze erméiglech. An dat ass da rëm eng Chance, dass déi, déi vläicht méi Schwieregkeeten hu mam Léieren, vill méi opgefaange kënne ginn, well se net déi nämmeg Aufgab kréie wéi jiddereen, déi vläicht fir déi aner Leit vill méi einfach sinn a fir mech immens schwéier, mee ech ka kucken, okay, wéi kann ech déi Aufgab esou maachen, dass et fir jiddereen oder fir net jiddereen, mee fir vill Leit méi einfach ass an dass och jiddereen ofgeholl ass. Dat heescht also, déi eng Säit ginn et Bedenken, mee déi aner Säit ginn et eben och Chancen a mir mussen ebe probéieren, do esou de Mëttelwee ze fannen, jiddereen op den nämmlechten Niveau ze bréngen, awer och ze kucke wéi mer KI kënnen notzen, fir och déi Individualiséierung virunzebréngen, well mir wësse jo, all Mënsch léiert aneschters, all Mënsch verhält sech eppes aneschters an dat däerf een net einfach och vergiessen an dowéinst däerf een och net KI-Kompetenzen all op een Niveau setzen a soen, jidderee muss alles zu gläichem Moment an zum selwechten Kéieren ebe kënnen. Genau. Dat heescht, Dir gesitt dat awer scho sou, datt KI scho bal e bëssen hëllefe ka bei sou Problemer, also datt et net nëmmen negativ Aspekter ginn? Genau, also et däerf een souwisou, et däerf een ni Medie verdäiwelen, et däerf een ni soen, et däerf nëmmen negativ ginn, et däerf een awer och ni soen, Et gëtt ëmmer nëmme positiv, et muss een ëmmer nuancéieren. Natierlech, et ginn, et gi Chancen, et ginn, et gi vill Risiken awer och. An et muss een einfach kucken, do de Mëttelwee ze fannen an ze kucken, wéi, wéi mer do eppes draus maachen. Well wann ech elo einfach soe, jo, mee d'KI ka jo alles dat maachen, wat ech, wat ech wëll maachen, an da brauch ech jo guer näischt méi ze maachen. Mee da ginn ech als Mënsch jo guer net méi dozou ugereegt, iwwerhaapt nozedenken, kritesch ze sinn a kreativ ze sinn. Dat heescht, da ginn ech jo och kognitiv, soen ech emol, lageren ech alles un eng KI aus an d'KI gëtt méi intelligent an net ech. An dat solle mer jo och net maachen. Mee gläichzäiteg gesi mer jo awer och, d'KI huet Chancen, si kann awer hëllefen, si ka mer vläicht och Saache méi no bréngen, Saache méi verständlech bäibréngen, wéi iergendeen een et aneschters gemaach huet. Dat kënnen och heiansdo Youtube-Videoe sinn. Dofir soen ech, et kënnen och net ëmmer soen, all Youtube-Video ass negativ. Et ginn der, déi si gutt an et ginn der, déi si schlecht. A bei der KI ass et dat nämmlecht. Ech muss einfach e bëssen nuancéieren an déi zwee Voleten ëmmer am A behalen a kucken, do dat Bescht draus ze maachen. Ok, komme mer zu eisem drëtte Punkt, an dofir hu mer och nach eng Kéier ee klenge Video preparéiert krut.
Ah, Freide mir och Prüfung. Hä? Ech kann awer scho mat ChatGPT.

Wéi kann een dann déi Fuddlereien bei Hausaufgaben oder bei Prüfungen besser kontrolléieren, eng besser Iwwersiicht doriwwer hunn? Do ass esou eng kleng kritesch Fro, Muss mer se da kontrolléieren? Also well do ass jo erëm de Punkt, dofir gi mer dovun aus, datt mer alles musse kontrolléieren. An ech denken, datt dat net de richtege Wee ass. Ech mengen, d'Bildung ass en Uert oder soll en Uert vu Vertraue sinn a mir musse Vertrauen an der Schoul opbauen. A wa mer dat net hunn, dann hu mer jo schonn e grondsätzleche Problem, well wéi soll ech da léieren, wann ech un engem an engem Ëmfeld liewen, wou Mësstrauen ass, wou ech de ganz Zäiten Angscht muss hunn, oh dee mengt elo ech hunn en gefuddelt oder ech mengt en hei och do erëm. De Mënsch soll léieren, de Mënsch soll kreativ sinn, de Mënsch soll konstruktiv sinn a wann eben e Moment et esou ass, datt de Schüler an d'Schülerin méi d'Gefill huet e muss dat och auslageren oder e wëll dat vläit alles net méi maachen, da muss mer och vläit do e bëssen hannerfroen a kucken, ok wat fir Aufgabe kann ech dann, de Schüler a Schülerinne ginn, dass se guer keng Loscht méi hunn, KI ze froen. Do geet et jo net nëmmen ëm Wëssen ufroen, wéini ass zu wéi engem Datum wat geschitt, mee vläit och, dass de einfach eng Kéier d'Geschicht oder oder d'Geo oder och Däitsch oder wéi och ëmmer, dass de dat aneschters notzt, dass de eben net dat Bedürfnis hues, de ganz Zäiten ze kontrolléieren, mee och aktiv dech wëllen anzebréngen, fir eppes ze léieren, well. Wéi och scho gesot, wa mer, wa mer dat un KI auslageren, da léiere mer jo och selwer näischt dovun an dat ass eeben net d'Idee. Mee wa mer awer elo dovu schwätzen, dass mer natierlech och wëllen, dass de Schüler eppes wëll maachen oder d'Schülerin, a mir hunn awer e Verdacht, dass do elo vläit eng KI mat am Spill ass, et gëtt ëmmer vun deene KI-Detektoren geschwat, Dat ass ëmmer esou eng Saach, déi sinn halt net honnert Prozent verlässlech a rechtlech gesinn och immens schwiereg. Dat heescht, do ass och do den Enseignant an der Pflicht oder an ze kucken, dee kennt jo seng Schüler a Schülerinnen, dee gesäit jo och vläit, huet dee sech elo immens verbessert, huet dee sech elo immens verschlechtert. An do ass ëmmer de Mënsch, deen am Virdergrond steet. Vläit ass et dann och do ze kucken, firwar hues de dat gemaach, firwar hu mer et esou gemaach, e bëssen an déi Richtung ze goen. An dat alles och enker kritesch ze hannerfroen, enker vum Schüler a Schülerin senger Säit, mä och vum Enseignant senger Säit. Vläit ass do och eppes, wat een einfach muss änneren oder hannerfroen. An op der anerer Säit, datt et jo och esou ass, datt dat jo net nei ass, dat mat fuddelen oder wéi och ëmmer, fréier hunn vläit deng Elteren der gehollef oder deng Grousselteren, du hues vläit mat Wikipedia gemaach, dat heescht elo och do gi mer erëm e bëssen an d'Verdäiwelen, hei d'KI an KI, Mir mussen einfach dofir kucken, wéi kënne mer d'KI esou asetzen, datt se eis hëlleft, mee awer esou, datt mär trotzdem nach ëmmer am Virdergrond stinn an datt eis Leeschtung, dat, déi mënschlech Leeschtung, déi kreativ oder déi kritesch Leeschtung eben am Virdergrond ass an datt mär vläicht fortkommen ëmmer vun deem Gedanke vun, Ech muss kontrolléieren, ech muss agrenzen, mee einfach kucken, Okay, Wann ech et asetzen, wat ass erlaabt? A wann ech et net asetzen däerf, dann ass dat och eng ganz kloer Reegel, déi gouf der gesot, du däerfs et net asetzen. A wann s de et da gemaach hues, jo, dann muss et eng Konsequenz effektiv ginn. Mee dass mer einfach vläicht e bësse kucken, wou mécht et Sënn, et anzesetzen a wou mécht et och kee Sënn, dat anzesetzen. An dono eeben och am am Klasseraum oder wéi och ëmmer enker do ze kucken. Do si mer ëm erëm um Punkt vu Léieren. Iwwer KI, mat KI, awer och ouni KI. Dat heescht, dass ech och decidéieren, wéini wëll ech ouni KI sinn, wéini muss ech ouni KI sinn a vläicht wéini wëll ech mat KI eppes maachen, wéini bréngt mer KI och eppes. Well wann ech ëmmer nëmmen KI benotzen, da kommen ech och net weider a menger Entwécklung an dat wär natierlech immens schued. Okay, dat heescht, KI sollt am Fong och bëssen als Tool ugesinn ginn an net déi ganz Zäit verdäiwelt ginn, awer och D'Froe sollten och, also de System sollt och e bëssen ugepasst ginn, vue que dass dat awer elo eng nei, soen ech mol, Erfindung ass. Dat heescht, kann een net esou maachen, als ob et dat net méi gëtt. Genau, also mir kënnen, KI wäert ni méi wegzedenke sinn an dat ze probéieren ze maachen, dat, dat wäert einfach net geschéien. D'Fro ass natierlech, déi Fro kann ech net haut beäntwerten, ech menge kee vun eis, mee d'Fro ass am Raum, Muss mer vläit eise System iwwerdenken, wéi Prüfunge fonctionnéieren, wat wat et ass, eng Hausaufgab ze maachen? Dat sinn alles Froen, déi am Raum stinn, an ech mengen, déi muss mir als Gesellschaft probéieren ze beäntwerten. Do geet et jo och drëms, brauch ech et nach eent zu eent alles auswenneg ze léieren, wann eng KI et ka maachen? Muss mer vläit och méi an d'Richtung goen, Kompetenzen ze léieren, all déi Saachen, wéi wat ass Denken, Wéi man ech hei? Wéi kommen ech op de Léisungswee? Dass een déi Saache méi an de Virdergrond stellt an eeben do e bëssen da vläit de System reforméiert. Dat kann ech elo net haut decidéieren, dat kann ech och net haut eleng maachen. Ech mengen, do muss de ganze Schoulsystem och mat dobäi sinn, ëm Schüleree mat u Bord sinn, och ëm do zesummen an déi Richtung goen. Mee jo, op jidde Fall muss mer kucken, wéi mer, dass d'KI net verdäiwelt gëtt an dass dat einfach en Deel vun eisem Alldag ass an ebe fir kucken, wéi mer dat integréiere kënnen, fir dass jiddereen eppes dovu huet. Well wann hien elo just een eppes dovu huet an déi aner net, dann ass et natierlech och net gutt. Da muss mer kucken, och fir do eng Léisung ze fannen. Gutt, ech soen Iech villmools Merci fir déi Informatiounen. War wierklech ganz eye-opening, soen ech mol esou. Ech si mer awer sécher, dass nach e puer Leit am Publikum e puer Froen hunn. Villäicht kënnen déi jo.
Kéinte Proffen oder och Enseignanten iergendwann eng Kéier duerch d'Kënschtlech Intelligenz ersat ginn?
Dat ass och en Thema, wat ëmmer erëmkënnt. An ech mengen, öfter héiert ee jo, datt d'Schüler a Schülerinnen och d'Kompetenzen unzweifele vun den Enseignanten, datt se soe jo, mee d'KI seet eppes aneschters. An einfach do ass de Punkt ze gesinn, datt wat villes Wëssen ass oder vill esou Grammatik oder esou, kloer do kann eng KI Verschiddenes vill besser maachen, wéi mär als Mënsch. Mee wann s du herno wëlls kritesch oder kreativ oder iergendeppes hunn, do ass ëmmer de Mënsch deen, deen am Virdergrond steet. Eng KI kann zum Beispill näischt an de Kontext setzen. Eng KI ass einfach just do. Si kuckt algorithmesch, datenméisseg, wéi kann ech dat wou maachen. An, an si kann dat net an de Kontext setzen. Dat heescht, egal a wou engem Ëmfeld s de bass, du brauchs de Mënsch, fir et kënnen anzesetzen, fir och ze kucken, Uh, dat do ass vläit elo net esou wéi et sollt sinn oder dat do ass vläit elo grad zimlech Ech hunn ech emol rassistesch oder sexistesch an du, natierlech, e Mënsch ass dat och, en huet och Biasen an en bréngt dat och a seng KI mat, mee e kann et vläit ganz aneschters anuerdnen. Dat heescht, ech denken net, datt den Enseignant per se ersat wäert ginn. Ech denken einfach, datt seng Roll, wéi a ganz ville gesellschaftlechen Aspekter, wäert änneren, datt en einfach vläit méi mat eis zesumme musse kucken, wéi kënne mer dat Kritescht fërderen, wéi kënne mer Kompetenze fërderen, wéi kënne mer zesummen als Gesellschaft méi staark ervirgoen, datt déi Aspekter vill méi wäerte virkomme wéi vläit nëmme déi reng Wëssensvermëttlung, wat ass elo eent plus eent, soen ech elo emol, wéi déi Saachen.
Wäerte Beruffer fir déi zukünftlech Generatioune verschwannen?
Wéi eng Beruffer? Allgemeng? Allgemeng. Dat ass och ëmmer eng grouss Diskussioun. Ech mengen. Ech hat gëschter eng Formatioun doriwwer, wou och gesot gouf, datt KI fir ganz vill Voleten zum Beispill ersat gëtt. An dann herno mierke mer am Fong, datt sech awer guer näischt drun ännert. Dat heescht, mir kënnen d'KI fir iergendeppes notzen, mee gi mer doduerch méi clever, gi mer doduerch méi staark an deem, wat mer maachen? Am Fong net. Dat heescht, d'KI ass och an deem Sënn ëmmer nëmme esou staark, wéi mir als Mënschen et och zouloossen oder et erlaben. Natierlech, et gi verschidden Aspekter, déi duerch d'KI wäerte wahrscheinlech aneschters ginn, mee och verschwannen, een aus der Pfleeg, wäert eng KI oder e Roboter dech do enker ersetzen? Wahrscheinlech net. En Informatiker, do ass eng aner Fro. Do ass awer och d'Fro, wann eng KI mer de Code schreift, fir dass ech dat ka maachen, wéi weess ech dann, dass d'KI dat richteg gemaach hunn? Dat heescht, da brauch ech jo och do erëm e Mënsch, dee weess, wéi dee Code funktionéiert, fir dass ech dat maachen. Dat heescht, och do, du brauchs am Fong ëmmer e Mënsch, deen awer do ass. Ech denken einfach, dass allgemeng wichteg ze wëssen ass, dass KI eis net alles ewechhëlt, KI ännert just villes vun eis. An datt een dat einfach am Hannerkopp muss behalen, Verännerung ka gutt sinn, Verännerung ka negativ sinn, mee et ass net per se einfach schlecht. An se wäert och net einfach esou all Beruff eis ewechhëlen. Ech mengen do brauche mer och nach e bëssen, bis dat jee enker esou an engem Zeenario wär. Beäntwert dat deng Fro? Jo, merci.
Wat sinn déi méiglech Auswierkunge vun der KI-Notzung op Kanner a Jugendlecher, am Positiven, mee och am Negativen? Ganz verschidden, net nëmme fir Kanner a Jugendlecher, mee och fir Erwuessener allgemeng. KI kann zum Beispill, wéi och beim Léieren zum Beispill, der Méiglechkeete ginn, dat vill méi op dech ze individualiséieren. KI kéint awer och zum Beispill eng Méiglechkeet sinn, dass de sees, ech wëll elo fir en Test léieren, an d'KI, soen ech dem KI, hei, A stelle mer, wann ech géing Test, fir datt ech besser léiere kann. Dat wär zum Beispill eng Chance. Et ka mer och vläit Wësse ginn, wat ech u soss un net géing erëmkommen. Dat heescht, et huet einfach eng Méiglechkeet, du hues vill méi schnell an einfach Accès op déi Saachen. Dat ass e Virdeel. Et ass awer och en Nodeel, well och aner Saachen domadder kënne geschéien. Et gëtt och vill dovu geschwat zum Beispill, datt. KI mëttlerweil den neie Frënd ass. An do gi mer op déi sozial Bezéiungen dann eben eran. Dat heescht, dass, dass mer mengen, d'KI ass e Mënsch an et ass kee Mënsch. An dass mer dann léiwer mat där KI schwätzen, well d'KI och dat widderspigelt, wat mir am Fong wëllen. Well d'KI weess natierlech, oh, ech sinn déi an déi Persoun, dat heescht, ech soen hir ëmmer déi Saachen, fir dass se ëmmer erëm mat mer dra bleift. Dat heescht, do ass et genau wéi mam Social Media, mat den Algorithmen, do bleift een just an engem, sou an engem Krees hänken, fir dass ech ëmmer erëm weider wëll mat hir schreiwen an ëmmer erëm weider. An dass ech do e bëssen de Bezuch zur Realitéit verléieren an da mech méi op déi KI verloossen, genau sou wéi ech virdru d'Beispill sot mam Enseigne, dass ech soe, jo mee d'KI sot dat an dat. Mee KI ass net allwëssend, KI weess och net dat, KI mécht ebe just dat, wat se mengt, dass mär och wëllen héieren an och statistesch ebe grad do richteg ass. Dat heescht awer net, dass. KI ëmmer Recht huet, well d'KI ass jo kee Mënsch, se ka kee Recht hunn, se kann eebe just soe wat an hiren Daten eeben ass. Dat heescht, dass et eeben esou, jo et ka mer hëllefen vläicht och meng sozial Bindungen aneschters opzebauën, mee ech kann awer och vläicht sozial Bindunge verléieren, well ech mengen, dass d'KI méi wichteg ass wéi meng Frënn an dass ech dann vläicht och dorëm sinn Och do ass erëm esou de Volet, genau wéi mat allem, wéi mat de soziale Medie, wéi mat de Videospiller, wéi och iwwerall virdru mat de Filmer, et däerf een ni alles verdäiwelen. Et muss een eben einfach kucken, wat sinn d'Chancen a wat sinn d'Risiken. Et ass ebe just esou, datt natierlech, wann ee Kompetenzen net huet, fir ze verstoen, wéi eng KI funktionéiert a wat eng KI ka maachen, dann ass méi en héije Risiko do, datt ech vun der KI, soen ech emol, ausgenotzt ginn, wéi datt ech wierklech aktiv verstinn, wat ech domadder maache kann. Dat gëtt jo emmer gesot, déi Jonk maachen hei, déi Jonk maachen do. An Där wësst dat jo vläicht och, Där héiert dat jo och hei. Dat ass net einfach ëmmer esou schwaarz op wäiss. Dat ass einfach, et muss ee kucken. A wann Där Iech, also wann d'Mënschen oder wann déi Jonk sech mengen ze wëssen, da muss mer kucken, wou sinn déi Kompetenzen, wéi brauch ech dat och. Och do erëm de kritesche Volet, de kritescht Denken, Kreativ sinn, dat sinn alles Saachen, déi eis kënnen hëllefen duerch KI, mee awer och iergendwéi, wa mer ze vill eis drop verloossen an net méi op déi aner Mënschen, dann e Risiko ass. Ech weess elo net, ob ech all Volet ofgedeckt hunn, dee mat Chancen a Risiken ofzedecken ass, mee ass dat awer ok esou?
Jo, merci. Madamm Reuter, ech soen Iech villmools Merci fir déi Informatioun. Et war wierklech ganz informativ, virun allem well mir jo och awer Schüler sinn a mir dat awer och ëmmer méi bemierken, mat ChatGPT virun allem, An dowéinst, jo, ech si mer sécher, mir hu vill nei Informatioune bäigeléiert an ech soen Äech dofir och ganz grousse Merci. Ech soen Äech awer och ganz grousse Merci, datt Dir haut dobäi waart. Dat heescht wierklech Merci dofir. An, jo, mäin Numm ass Hanna Eser, ech sinn d'Moderatorin vu Mir maachen de Punkt.